Se ke seyalemoya sa bokgwari kontinenteng tše šupa tša lefase, ke yona Buoy FM mo go 82.12 megahertz. Re e kwa bose bja tshedimošo ya makgethe. Thobela sanibonani molweni abusheni nda bonjour re a locha this is your favorite and cherishable host the one and only buyi the poet of ages ba mo tseba ebile ba mo rata ba re ke sir king

ka ge letšatši la lehono re tla be re na le moeng wa rena e le gore ke rakgwebo e business man yo ka leina a tsamayago e lego bokang wa chabalala ka gore yalo re a mo amogela gona molaboe f m thobela mohlomphegi ee eh, eh, thobela thobela eh, monna gešu le batheletši ka moka ka mo boe f m ee thobela re thabetse go ba le A lena ke thabetše go ba le lena monna gešo. Ea, ea. No, ka go rialo, ee, ke tlo kgopela ge le ka no ke tsebiša gore batheeletši ba tsebe gore ke lena bo mang, le tšwa kae, gona ka mokgwa o kwe. All right, uh, ka lebitšo ke nna Bokang Chabalala. Uh, ke tšwa gana mo Polokwane, mo ga Borena, mo Limpopo. Mm, mm, mm. Mm.
Alright, alright, e kwagetše. Eh, ka re šetše le tsetsebišitše ke rata ge re ka thoma ka go lebeledišiša dilo tša go tshwana le di-life goals di-expectation tša lena ka ge re tseba gore le ra kgwebo e hlwahlwa ya kgwebo e bitšwago um eh, bokang transport services ke bone le nako ya malobeng mo e le gore o lešetše ebile le tsebišitše taba ya gore le tlo dira le asharik jalo be nka rata ge re ka bontšhana gona mo gore um kgwebo e ka bo yona e, e tlile bang megopolo e e bile gona ke e feng ge re ntse re re bontšhana mo poleišanong tša rena alright uh ya bokan transport eh, ke thomile ke sane le mongwage me ka nore ke dirile ke sa le 13 years um

when i started the ushering agency i started it ka lebaka la ntho e la gore okay now re re lebeletše mo gabo rena a gona mebereko e mentši and-e go ne ba ba le gore ba sokola and-e ba ne le ntho e la gore no um go sasa e nkare ke re ke thoma selo se so se ka se tšwele pele goba e nkare ke re ke dira ka mokgoki a gona ntho e le gore nka e dira so the vision of ushering was gore ke create mebereko and-e ke create mebereko ke kgone go thuša le ba le gore Ee, ba palelwa ke go humana mebereko ka ntle le ka ntle ga Limpopo ba le ka gare ga Limpopo. No, ke taba e botse for the fact ya gore ya ge re šetse re tseba go ne le tlhokego ya mešomo mo e le gore ba le ka ge le bontšhitše gore batho ge tše e le gore ge ba lebelešitše taba ya go dira di-business ba naganišiša gabedi gararo mo e le gore ba bona o ka re Ge ba ka e thoma, hwetša e le gore a e tlo atlega, le gona ge ba ka e dira, go ne dilo tše e le gore di tlo hlokagala gore ba kgone go e tšwetša pele. Jale ge re hwetša re na le batho go swana le lena, le kgona go dira gore taba ya mešomo e be gona e, e tloge e fa tlhohleletšo e kgolo gore go ba e le gore le bona ba tekgwetša ba le seemong sa gore ba ka nyako thoma dikgwebo especially from a very young age e be taba gore ba ba ba hwetša inspiration ya go tshwana le le gore lena le ile la feletša le bile le yone le bile la tšwela pele ka gore le dire kgwebo e le gore gone bjale re dumela gore ke e nngwe ya dikgwebo tše e le gore di tšwelela gabotse um eh, lefapeng la yona mm, mm. ee jale ka ge le šetse le bontšhitše mo gona mo go bokang transport services re le gona mo go asharing e ka be le gore ke dilo tše di feng tše le šomanang le tsona dilo tše e le gore batho ge ba nyaka um your services ke be ka tsela eo um ba ka di expecta gore di tlo ba gona ka mokgolo le gona le šomang ka gona um a ka re as a guy re tseba gore um we deal with different clients and o ne di-client tse e le gore di nyaka dilo tse di-different from other clients Mangwisha. So uh, what we do is that whatever the client wants, we make sure re offer and re get ka nako Mm. Eh, eh, so ke yone e le gore somewhere somehow we also deal with those kind of things so eh ya ka mokgwa o le gore nka bolela ka gona gore eh ntho e client e nyakang re tlo kgona and re tlo leka gore re kgone go e khumana ka re le bontšhitše ka mokgwa jale ke no ke ke botšiše on terms of di-client gore go kgwetša le gore go ne client tše itseng tše e le gore ba ka be ba nyaka service tša lena um e le ka ntle ga naga gona tshepedišo e ba ka tsela e feng uh, unfortunately ka ntle ga naga a nke re offera di-service ka ntle ga south africa and we mostly uh, operate mo south africa ya kwagala ka re o kgwetse e le gore ge ke bolela ka yona tsela o e ba le gore go ne badudi ba ona mo Afrika Borwa go bakeng ba e lego gore ba nyako ikgwetša ba sepela goba ba šomiša Bokan Transport Services gore ba tšee maeto a bona a fapaneng um go ya dinageng tše itšeng Jalo ka tše dingwe tša tše dikgwebo di lego gona, efela ka ge lena le bontšhitšego ra wa lebeng mobu, ke lena ba e le gore le bereka na le naga ka bophara fela, ge e le gore re lebeletše gore ka le lengwe la matšatši ge go kgonegile e tla ba gore taba e tla phethagala gore le le inaga mabapi Ee, ka go rialo difficulties goba tšona di-disadvantage ga mmogo le di-advantage tša kgwebo ya lena e lebile le yona bobeding ba gona go transport ga mmogo le go ushering. Uh,
we are having difficulties of growth as well. Eh, remember gore company e nngwe le nngwe o e dira ga o no tsogela ka go ka go gola Mm, mm. and eh, it's hard gore o o- o raise the a company up especially go tseba gore o deala ka company e le gore a lot of people struggle to do or a lot of people struggle to think of doing Mm. wa nkgotla and eh, as much as o santse o tseba gore ke rena ba bantšhi mo mo mo nageng ya borena gore e le gore batho ba bantšhi ba e di right Mm. so i Mm. cannot say gore it's a competition or what but uh, we we we really do struggle and uh, i did also go through the same thing e le gore batho ba bantšhi ge ba thoma uh, ba goa through yone

Tekišo re tla, e tla, e tla, le tla nape la, la lebelešiša go e la ya diadvantage gore kgodišong ya business ya lena le gore le ke le kgone go e tšwetša pele. E, ke, ke, ke, ke efeng mo le gore batho gantši ge re, ge re lebelešiša re, re focusetše gagolo mo go tšona di, Di disadvantage goba di difficulties le di advantages, mara hwetša e le gore ge re tlo tla go lefapa la go godiša goba growth le maintenance, a se mo e le gore dikgwebo tše ntši ba tlogo ba ba ba ba tšwelela gabotse. Bjale be ke nyaka le yona gore o nke o e lebeledišiše ge ntše o tla bo re fa di advantage tša business ya lena. Okay, uh what I can say is that uh le gona e nyaka re lebelela gore

Mm. eh, whereby when we collaborate with people re tseba gore okay ba ke ba re collaboratang le bona re re a ba tshepa so o humana motho a no collaboratileng le ena a go iša fase Mm. Mm. ongisha Eish. so ke yone e le gore e ya re cowater blind and eh, collaboration le ona ke yone e ndi gore ke ke ke se ka hla ke collaborate le batho ba bantši be due to because gore collaboration e iša motho fase and eh, wa go bontšha motho we pono e le gore wa e bona it's actually something e le gore wa e tšea a e šomiša mm. wa nkutša and eh, le gona ga e šomiša o e šomiša recklessly so mm. yeah instead of going with the pace of the vision that you were seeing so mm. ke yana e le gore lona ya re kgawatha at this point so ke dikgwebo tše kae tše le gore le ile la kgona go collaborata le tsona

so ke yone e le gore uh, i did stop the outside border collaborations mm. uh, due to because i didn't get much clients je le gore tlo ya outside south africa yeah yeah so ke yone e le gore e ndirile gore ke ye fasenyana ka yona taba ya di-collaboration outside the, the, the country and then as well as south africa like i said uh, it was a hundred so yeah i did i did do a lot of collaborations ya kwaga and so le kgonne bang gore le feleletše le bile gone as a business ka se sebaka ka re ka go bontšhitše gore go ne dikgwebe tše e le gore go hwetša e le gore di ba boima gore ba ka di maintaina go sa kgathale gore ke kgale go tloga neng goba go iša kae jale re nyaka go tseba gore na um go e maintaina le ile la kgontšha ke eng goba la kgona go dira ka tsela e feng gore le feleletse le bile gona le ka letšatši alright uh, maintenance uh, is actually through the mind right uh, as much as o ne le vision ya goba an entrepreneur o tlo kgona go maintaina a company so ene le gona like i say gore pono le yona ke yone e le gore account ene o bona eh o ne le pono ya ya ya go ba rakgwebo o santse o tseba gore okay eh go nyaka ga se ka ra company wa nyaka ga se so eh it was also hard for me gore ke maintain the company two years ago Mm. so ke yone e le gore like i say gore when you have the mindset of business you can also you also know gore okay o nyaka ga eng le eng le eng e le gore e ka e ka kgona go maintaina company and then one thing we also need to know is that uh, tšhelete a se yone e le gore e kgona go maintaina a company but then the mind is the first thing ye le gore e tšwa pele before o ka ntšha tšhelete I hope I'm understandable. And so e re re lebeletše business ya lena ka ge le kgonne go e maintainer se sebaka gore what are your accomplishments regarding it and even to yourself? Okay like I said gore I haven't reached to that goal right and le nna ka mokgo nka reng ke saya I'm still building the the mm. brand I'm still building myself as well onkush eh mm. ke saya and a selo ke fihla mo ke nyoko gore ba ka mokgo ke obotseng gore nka fihla ka gona ya kgagalla ka le rialo and so go ra gore e tlanye gore re dire gore le rena re le thuše gore nke e tswelele pele le feleletše le achievile di-accomplishments tše le rata go bona le di fihleletše mm. di-objectives jale ka gore yalo um re fihla bofelong batho ba ka ba ka dira jwang gore ba kgokagantšhe le business ya lena gore ba kgone go šomišana le lena ke ra gona in terms of um

If ba palela ke go re humana ba ka re founela on this number 071 398 3837 ke mo e le gore ba ka kgona go re humana gona.
Go ka tliša tlhohleletšo go ba e lego gore ba ka rata go bona le bona ba fihleletše kgwebo ye ya go tshwana le ya lena, le ka ba rela la reng kana metsotso e šaletšego?
Uh, what I can say is that uh, believe in yourself and I tshepa gore o dia selo o ka se dia and uh, o se kwa theletša lentšu la ka morago le go botša gore no uh, o ka se kgone go e dia ka lebaka la mengwaga mengwaga a e re selo Like I said ke re ke thomile ntwe ke nele 13 years or it's actually less than 13 years. Ke thomile ntwe at a very young age and uh, when I started this, like I say, or I had a vision. So everyone has this own vision and ha ne le pono, o tlo bona hore okay, pono e ke ne leng yona nka e di. So like I'm saying hore a ka kgona ho e dia and uh, without listening to anyone. and uh, remember gore ka moka gantši humana re tlhoka support ya mang le mang not everyone is going to support what you do right mm. so and uh, what i can say is that support yourself and then till you make it to that destination goba e kogetše e kogetše mong a ka ka rialo um e ba ge re fihla Bofelong bja lenaneo la letšatši la lekgono gona mo go Buy FM at 82.12 megahertz ka ga re ekwa bose ba tshedimošo ya makgethe. Re tliša ditebogo go lena um Bokang Tshabalala gammogo le go bašomimmogo ba lena ba Bokang Transport Services and Ushering Ee, re holofela gore batho ba tla dira ka bojohle ba bona gore ba ikgokagantšhe le lena gore ba tle ba kgone go le kgontšha gore le tšwelelele kgwebong ya lena ka ge ke rile re ka rata go bona le go kwa ka le lengwe la matšatši le le ba bangwe ba dikgwebo tše e lego gore di tla be di le maemo a godimo. Ka gore yalo um ke ya le laela ke re Modimo kgotso a be le lena ka moka le tseba gore ke setiši sa rena sa mmamoratwa e lego yona poi fm at 82.12 megahertz the very best radio station in seven continents of the world ekwa bose bja tshedimošo ya makgethe ka gore yalo re le šia ka koša e monate molodi